Essalamu aleýkum hormatly tomaşaçylar. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on ikinji sany siz bilen. Gepleşigimiziň bu gezekki sany Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Berk pubda ýazgy edilýär. Gepleşigimizi elbetde ýurdumyzy meşhur Ak kepder wideo studiýasy ýazgy edýär. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň bu günki myhmanlary bolsa türkmen aýdym-saz sungatynda mynasyp jübüt Bilbil, Myrat,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda doglan Myradyň tä orta mekdebi tamamlaýança hiç bir ýerde, hatda doganlarynyň, ejesiniň ýanynda-da aýdym aýtmak höwesiniň bardygyny çekinip aýdyp bilmän gezmegi bolsa gaty geň. Maşgalada dokuz çagaň iň körpejesi bolany üçin, Maşgalaň mal-garalaryny meýdana äkitmegem oň paýyna düşýän ekeni. Myradyň aýdyşyna görä, ol mal bakýan wagtlary çopan taýajygyny eline alyp, aýdyma zowladar ýörer ekeni. Soňra etrap medeniýet öýünde tansçy bolup işlemegi, ondan soň Türkmen döwlet medeniýet institutynyň aktýorçylyk bölümine okuwa girmegem Myradyň aýdymçy bolmaga höwesini ýüze çykarmandy. tä iki müň dördünji ýyla çenli. Ol ýyl Murad üçin täze bir dünýäň, ýagny sungatyň aýdymçylyk ýoly bilen dowam etmek mümkinçiligi döreýär. Kän bir sahna çykyp ýekelikde aýdym aýdyp görmedik Murad ol ýyl mugallymlarynyň oňa ynanmagy bilen ilkinji gezek sahnada aýdym aýdýar we şol ýyl Ýaňlan Diýarym telebäsleşiginde ýeňiji bolýar. Iki müň bäşinji ýylyň ýaňlan ýarymynda bolsa, ol sahnada gaty bir täsin sesli gyzy, ýagny Bilbil Orazowany üns bilen diňleýär we bäsleşikden soň başga birine getiren gülçemenini oňa berenini duýman galýar.

Aýdymlarynda hemmelere meňzemeýän ses tony we şirwanlygy bilen tapawutlanýan Bilbil bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň iýul aýynyň bäşinde Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda dünýä inýär. Maşgalada dört doganyň üçünjisi bolan Bilbil, şol etrabyň ýigrimi altynjy orta mekdebini tamamlap, Türkmen döwlet medeniýet institutyna okuwa girýär. Iki müň bäşinji ýylyň Ýaňlan diýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi bolup, Iki müň dokuzynjy ýylda bolsa Türkmeniň Altyn asyry atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolýar. Bilbil hem Myrat Öwezowlar bu gün biziň gepleşigimizde myhmançylykda. Galan gyzykly maglumatlary bolsa geliň olaryň özlerinden diňläliň.
Aýty bolana, bolana, gepleşige çakylyk kabul edip geleniňize örän minnetdar. Aýty bolana, Myrat, gömlüp ýatan talam dekeňiz. Sag bol.
Bu filme tomaşa edip,
şeýle bir ýakymly duýgular galdy. Indi ýaňky gysgajyk rolikde olaň özlerinden eşdeliň diýdik, ýa hekaýany. Söýgi hekaýasyny, yşk hekaýasyny kime niýetläp gül eltdiň-de, onam bilbile berdiň? Gyz maşgala däldir aýyl niýetlände. Ýok-ýok, kän zada bilýän ekeniň Merýem, siz bizalar, biz barada, tüweleme.
Nikaňyz bolmaýdym.
Ýok, hakykatdanam, pursatdan peýdalanyp. Biziň her bir şatlykly günlerimizde ýanymyzda bolýaňyz üçin minnetdarlyk bildirýäs. Janyň sag bolsun agam. Şatlykly günleriňiz ýanyňyzda ýöne gamgyn günleriňiz meniň maňa garaşmaň. Onda ýeri.
Hawa şeýle bir ýagdaýarma bardyňyz. Şeýle bir ýagdaý bolupdy.
Men öz obadaşym gatnaşypdy ýaňlanýaryma. Men iki müň dördünji ýylda men hem ýaňlanýarymda ýeňiji bolup onuň Iki müň bäşinji ýylda-da indi özünden soňky ýalan-ýalanlara köp poddežka hökmünde baran bolýar, indi goltgy beren bolup. Gül alyp baryp şu obadaşyma bermeldim aslynda welin, bilbil bir ýerden çykdy. Obadaşyňyz zenanmy şol? Ýok-la, sen bulaşdyrjak bolýaň Mergen. Neme, ýok-ýok, erkek oglan. Şo obadaşymyz. Şol o-da ýeňiji boldy şo ýerde. Ikiňiz bile ýeňiji boldy. Aslynda. Begendim, begendim. Bilbil Orazowany diňledim. Birinji gezek. Üýtgeşik sesli.
Ilkinji gezek, hawa. Ilki bir şeýdip doňup galdym. Bilbili hemme diňleýänler ilki bir näme bolýar-aý diýýär-de sesini diňleýänler. Menem şol ýaly boldum. Soňundan gowy görüp başlaýan. Geň, geň üýtgeşik, gabat gelmedik ses tonuň, gabat gelmedik stiliň-de. Menem şoň ýaly bolup gördüm. Iki müň sekizinji ýyldamy, Mahsun Kyrmyzygül diýip türk aýdymçysy geldi. Teatrda konsert berdi. Oşonda ýa Mahsunyň aýdymlaryny özünden gowy aýtdy da orta çykyp ony be tüweleme bizde-de bar eken zehinli aýdymçylar diýip galdym da. Onsoň sesine aşyk bolduňyz.
Soň gül gül berdik. Hawa gül berdik. Başda berdim ha men şonda güli.
Özüm aşyk bolmagy kän oýtaldy. Ýok.
Ondan soň bar aýt neme Bilbil bilen şondan soň tanyşlygymyz dowam etdi. On ýyllap dost bolup dursan. Hä, ýöne dostluk. Ha, o ýöne dostum der edil. Mydama beýleden wagtym Bilbiliň ýanyna barýardym. Bir zat gynansamam Bilbil bilen pikirimi paýlaşýardym. Meselem, bir gyz urup bilmediň zat. Ýok, ýok, o tema.
Gelýärdi, gelýär, soň ýitýärdi.
Şeýlemi? Soň ýene çykýardy. Soň ýene ýitýärdi. Aý, gara, soňunda urdy-da. A, Bilbiliň ýüreginde size bolan söýgi bar ekenmi? Şonda Bar eken, öň.
A, gizlän bolýar-da. Ýok, şo wagt gizleýärdim, bu wagt gizlemok. Şeýle?
Bäh, haçan döredi ol? Şol gül berişlikden soňmy? Şu wagt menem birinji gezek eşidýän, başga ýerde erteni gülüni maňa berenini. Ýok, o wagt däl. O, men seni tanamok, ondan öň näçe sowal gül berdi? O wagt däl, näme, o wagt hawa gül berdi zat etdi, aý men o wagt ýeňji, kellem, Başagaý begenjime buňa seredemogam ýöne gül berdi ondan soň ýitdi soňandan instituda girenimden soň gabat gelýärdi bäk konsertlerde zatlarda
başgalardan soraýadym aý söýgi birden başlamady ýuwaş ýuwaş özüni söýdürdi dä bir muň häsiýeti şon ýaly özüni söýdürmäge ökde özi hawa bir hili özüne çekiji bir hili häsiýet bar näme edeýin gizläp onam Kim şuň ady kim Aýzat diýip soraýadym-da, başgalardan soraýadym. Daştöwerekde gezýädi aýollam. Soň ýakynlaşyp başladyk, gelýädi, aýdym hakda zat hakda gürrüňdeş bolýardyk zat. Şeýdibem gatnaşyk gitdi. Kän ýyl pikirdeş boldyk aslynda. Gidipdirin bilmedim. Ýöne bir bakyşda aşyk ýok ol ýagda. Indi toý etjek bolup haçan söz aýtdyň, haçan? Ýa agam bir neme Öýlenmek teklibi bir owadan ýerde edilýär. A biziňki, biziň hiç bir zadymyz bolmaz, normalny bolmaz, iliňkä meňzemez-ä. Ýöne telefonda aýtdym, ondan, Aý, men diýdim, şuny ýaly ejem dagyn ugratjak bolýan zat diýdi. Ondan köp, ondan öň mydama oýun etýärdim dagy men bilbiliň ýanyna, ynananokdy hiç wagt. Ynananokdym-da.
Ejem dagy öýlerine baryp, şo taýda saçak açylyp, saçak alyşyp berilýänçäkän ynanmady ilki. Şeýlemi? Ondan, Aý, men diýdim, telefonda Saňa öýlenmek isleýän öýdäkiler ugradaýyn zat diýdim. Ol birazjyk dymyşjyk boldy. Ondan soň dyn, dyn telefon ol şo wagt Karbalaly çytdyr.
Ýok, birden nädip?
Sen agam elbetde. Ýa, Myrat jan, nädip birden-de sen bilen ýok, dost bolup gezip ýördüň. Tanyşlykdan soň söz aýdýança on ýyl wagt. Ol on ýyl diýende, şo on ýyldan soň nädip sen söz aýtmak nireden kelläňe geldi, näme boldy? Aslynda mydama-da bady bilbil, men.

Ejem başga gyzlara öýlener öýdüp gaty alada edipdir dogrymy aýtsam. Bil şu Bilbiljany alsaň men razy bolaryn senden diýip kän diýipdi-dä. Ondan ejemi begendirmegem bar. Ýöne özümem doly kararymy berdim. Özi çagyrýar-da Mergen aga. Menem näm barýardym, gowy görýädim-dä. Şul hiç gowy görmän bilemokdym-da. Näme etsemem. Inşallah şu wagtam şeýle pikir ederin. Iki müň on törünji ýylda toý etdiňiz.

Şol oglanjygy marda tapyp oglanlar gürleşipdirler şoň bilen. Men iň uly puşmanlygym şo toýa men geçip barýarkam girdim diýipdir. Aýdymçylar köp. Içine girip şeýle wideo alyp beren oglanjyk bar, kiçijek. O da maýkaly, öý könerak, öý eşikli. Indi şu maly ulakan oglan bolupdyr, onunjy klasa oturypdyrmy näme. Men näme üçin şo toýa bardykam ol

Öz bilen gürleşip gördüňmi ýüzi? Ýok özüm bilen. Bir gün görkezeýin agam. Ol gaty üýtgeşik çaga. Näme ýaranok diýdim.
Aslynda hormatly tomaşaçylar sizden örän köp teklipler, haýyşlar gelip gowşuda Myrat bilen Bilbil gepleşigine çagaraý, gepleşigine çagaraý. Menem Myrada gaty kän jaň etdim. Myrat boşasa Bilbil boşa bilmedi, Bilbil boşasa Myrat boşa bilmedi. Garaz çagaly, aladaly adamlar dagy soň ýa Marşa ýanyna baryp ýazgy etsek mikäk diýip gaty kän pikirlendik welin

Ähli lukman lukmanlarymyza minnetdarlyk bildirýäs janyň sag bolsun. Şükür peýda tapyp. Emirjanam birazjyk ýarawsyzlyk bardy ejesiniň aýtmyşyna görä sen köp surat goýýanlygyň üçin hemme zada sebäbi men. Näme üçin onuň göz degýär men ýa nädip goýup bilýän ony. Kän adam aýtýar aslynda tomaşaçylaram belki gyzyklanýandyr. Agam instagram meň üçin nähili zat aýdaýynmy? Instagram meň üçin bir ýürekdeş dost ýaly bir zat. Belki belli dälem bolmagy mümkin, ýöne men kän duýga üns berýän adam bolan üçin bir zady begensem hökman instagrama goýasym gelýär. Hamala diýersiň şo taýda meň bir ýürekdeş dostum oturan ýaly bir begenjimi paýlaşasym gelýär. Oň dogrymy däl ol. Walla aýnada şoň ýalyň özüm. Üýtgeşik dünýä. Aslynda seň bir üýtgeşik özboluşly dünýäň bar bilbil näme üçin diýýän men düşünemok. Şudaýa şudaýa. Ýo hakyky üýtgeşik.
Men hassahanada diýdim welin bilbil nerwiň oýnadym gary. Näme täzelik döredijilik äleminde näme täzelikler bar. Ýakynda nädip bolsa

Öýlenmänkäm, men öýlenmänkäm Bilbilleň öýlerine baryp gaýdýardym. Şamuradam tanaýan, maşgalasynam tanaýan. Welin, Bilbil gowy nahar bişirýär diýýärdiler. Men ynanamokdym. Ynananokdyň. Öýlenen günüme çenli.
Bilbil kakaňyz aýdym aýdýarmy?
Hawa. Şeýlemi? Hawa, bagşy kakam, halypam, özem. Näçe ýaşyňyzdan aýdyp başladyň özüň?
Men bar-a, on, aý, on ýedi, on alty ýaşdan şeýle. Asylam kiçikämem aýdyma zada hiňlenýän öýde, bilýärdi welin, kän üns berenokdy. Soňundan, aý, kakam birazjyk sungat, o hasam inçe garaýa-da, has inçe seredýär. Ondan, aý, ine, meň göwnüme ýetseň, şeýle-şeýle aýdarsyň aýdym zat diýip, ondan şondan birazjyk meni.

Goşuň men bilýän. Sygyr çopan we goýun çopanyň tapawudy barmy? Hawa-la. Ýok däl bu sorag. Ýok sorag ýok. Maşgalamyzyň iň kiçisi, dokuz çagaň iň körpejesi men. Onuň bu dama mallary meň boýnumda. Näme üçin aslynda kiçäkkä hem körpe diýip azar berilenok-da. Ýok, bizde gyz kän. Ondan gyz maşgala bolandan soň iň kiçisi men ol oglan bolamsoň köplenç. Onam diýip men Mergenam şu sygyr bakýanlar kiçiler bolýa esasy Şamyradam sygyr bakýady. Şamyrat Orazow. Hawa. Onda näme mundan beýlägem üstünlik arzuw edýäs maşgalaňyzda abadançylyk bolsun bagtyýarlyk bolsun täze täze aýdymlaryňyz bilen diňleýjileri begendirersiňiz diýip Şükür edýän Emir jana-da, Elif jana-da berk jan saglyk, uzak ömür arzuw edýäs. Sag boluň. Ene atalaryna wepaly ogullar, gyzlar bolup ýetişsinler. Gireýlerini ýatlatsam mähriban adamlar, Play Marketde Ýyldyz diýen bir täze prilaženiýe çykdy. Şol Ýyldyz diýen prilaženiýäni ýükläp alyň. Biziň ýyldyzlarymyzyň ähli täzelikleri şol ýerde size ýetiriler.

Hüwwä hüwwä hüw diliňden galmadym mejez. Bagt diýlen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, bilgin bagtyň daş ýardygy bu dünýede ejeň bolsa. Toýuňda-da, ýasyňda-da janköýerleriň jem bolsa, şolaryň arasynda-da nähili bagt ejeň bolsa, aladalar hemmä ýeter. Käte ýüzüňde çaň bolsa, öz-ä süpüriler gider, ýanyna bar ejeň bolsa. Birden çaý içip otyrkaň, çaýyňda boýçy çom bolsa, başgalara garaşmalyň, gapyňdadyr ejeň bolsa.

Mähriban adamlar, siz ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 10 nji sanyna tomaşa edýäňiz. 10 nji sanymyzyň myhmanlary Bilbil, Myrat Öwezowlar. Gepleşigimiziň birinji tapgyryna başlaýarys. Bilbil, ilki bilen sowal size. Mähriban tomaşaçylar sizden örän köp teklipler gelip gowuşýa, men YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypamyza ýazyň. Elbetde şol ýerde ýagny YouTubeda-da ýa Instagramda-da ýa-da şu gepleşigimiziň email salgysyna-da ýörite sizden soraglar gelip gowuşýa. Ine wideo soraglar bar. Tomaşaçylardan gelip gowuşdy. Men şol wideo soraglary siziň dykgatyňyza ýetireýin. Her haýsyňyza iki sany wideo sorag bar. Ondan soň şeýle-de taýyndan soraglarymyz bar. Olary bereris. Birinji tapgyrda-da dört wariant jogap bar, şonuň haýsam bolsa biri dogry. Bilbil, üns beriň, illeşimizden gelen, tomaşaçylardan gelen sowal şeýle. Salam ýyldyzlaryň zehindaş işine gatnaşyjylar, men Merýem Seýdowa. Men, men, meniň size berjek soragym, Türkmenistanda näçe sany etrap bar?
Ine, balajygyň soragyny-a diňlediňiz. Türkmenistanda jemi näçe sany etrap bar diýip sowal berdi. Indi men dört sany wariant jogap hödürleýän. Şolaryň haýsam bolsa biri dogry. A. Otuz bäş, B. Kyrk dokuz, C. Elli bäş, D. Altmyş dört.
Anyk bilemok Mergen aga, ýöne çaklap aýdaýmasam.
Çaklap aýtmaly, oba, menem anyk bilemokdym.

Diňläliň. Beýik bäsleşiginiň myhmanlary Türkmenistanda jemi kyrk dokuz sany etrap bar. Wah, saňa jemleýin! Türkmenistanda jemi kyrk dokuz sany etrap bar. Aslynda, kyrk üç sany etrap bar. Welaýatlarda. Ýöne şäherleň hem etraplara bölünýän ýerleri bar-da. Şonuň üçin onuň goşandy kyrk dokuz. Ýöne bu ýerde etrap hukukly şäherler göz öňünde tutulanok. Ozal elli, elli dagy barmyka diýýärdim etraplar. Ýöne şäherlerde käbir ýerde etraplaryň ýatyrylany bar, birleşdirileni bar. Şonuň bilen birlikde jemi kyrk dokuz etrap bar. Onda Myrat Öwezow bize soragda wideo sorag geldi. Olam ýerleşmezden näzir üns beriň.
Essalowmaleýkim ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşyjylar! Meniň size şeýle bir soragym bar. Ilkinji türki döwletlerini guran esaslandyrylan adamyň ady kim? Indi ildeşimiz adyny familiýasyny aýtmandyr da. Adyny familiýasyny aýtmandyr şoň üçinem şeýle böldük. Indi Ilkinji türki döwletini esaslandyran adamyň ady diýýär. Men dört wariant hödürleýän, şolaryň haýsam bolsa biri dogry. A. Mälikşa. B. Jelaleddin Meňňurun. Ç. Ärtogrul Gazy Türkmen. D. Oguz han. Mälikşa, Jelaleddin, Ärtogrul, Ýa-da ogry soraly. Telefon nämämi ulanyp bilýän men? Telefon nämämi ulanyp bilýän? Ýöne Myrat jan ilkinji türki döwleti. Türki bolanda türkmenem girýä, türkem girýä, azerbaýjanam girýä. Men aýdaýyn.
Gazak gyzym aýt kömek ederiň. Oguzhan.
Ýa menem şony pikir etýän.

Oguzhan diýip pikir edýän. Oguzhan. Oguzhan diýäýeli.
Onda siz öz mähriban aýalyňyzyň maslahatyna eýerýäňiz, durmuşda-da bolşy ýaly, hemişe bolşuňyz ýaly. Hany onda diňläliň. Bu soragyň jogaby Mete han, ýagny Oguzhan Oguzhandyr. Ol Beýik Hun döwletini döretýär. Berekella!
Berekella! Munda illeşmesi şulardy, Mete han diýipdir-de, aslynda taryhçylaryň. Pikirler çaprazrak gelýärde Hun döwletini esaslandyran Mete hana kämil Oguz hanam diýýärler. Ol eýýäm ýöne anyklanmadyk faktda. Taryhçylaryň pikiri aýratyn gelýär. Mete han Oguz hanmy, Oguz hanmyka, dälmikä diýip şoň ýalam ýaňky garaýyşlar bar. Ýöne hakykatdanda Mete han Hun döwletini esaslandyran, ýöne umuman aýdamyzda-da ähli türki halklaryň atasy Oguz han diýip bilýär. Şoň üçinem Jogap dogry Oguzhan. Bildim bolýada.
Bildim. Bilbil hemişeki ýaly bilmedi men bildim bir aýdym men öňde. Hawa kim öňde.
Hemişeki bolşy ýaly. Indi ýene-de bir sowal.
Meňki hä gerek. Bilbil size şeýle sowal. Ýyldyzyň zehin ätleşigine gatnaşyjylar we gadyrly tomaşaçylar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nuryýew Allaberdi. Meniň Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşýanlara berjek sowalym.

Ýa şo hormatly Arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa kitabynda şo bir müň dokuz ýüz togsan iki diýip geçýärdi. Şo kitaby okadyňyzmy? Türkmen milli konserwatoriýasy.
Hawa.
Hany onda jogabyny diňläliň.
Men Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşyjylara şeýle sowal beripdim, Türkmen milli konserwatoriýasy näçinji ýylda açyldy diýilýär? diýen soragyň dogry jogaby bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyl. Berekella!
Jogap dogry, gutlaýas. Biradyr boldyk öýdýäne.
Duraýyn, tekmil ýene sorag.
Myrat bu soragy bilerin bilmezin. Essalamu aleýkum hormatly ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigine gatnaşyjylar we gadyrly tomaşaçylar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammetmyrat Orazow. Meniň ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym, rus milli saz guraly bolan balalaýkanyň näçe kirşi bar?

Hawa.
Şoda.
Üçburç.
Hawa, mandalin, kowalak. Perdesi kän näme?
Perde däl. Ha. Tary.
Kirşi diýýär. Ha, kirşi. Kirşi.
Näçe jogaplar näçedi? Balalaýkanyň näçe kirşi bar?
A. Bir, B. Üç, C. Bäş, D. Ýedi. Bir, üç, bäş, ýedi.

Gadyrly tomaşaçylar! Men Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigine gatnaşyjylara rus milli saz guraly bolan balalaýkanyň näçe kirişi bar diýen sowal beripdim. Sowalymyň dogry jogaby, üç kiriş. Üç kiriş!
Myrat Öwezow, üç kiriş!
Diň-diň-diň-diň!
Balalaýka Mergen aga biziň.

Siz üçin şeýle. Uspenskiý, bilşiňiz ýaly, Uspenskini belýärsiň, Türkmen sazy diýen kitaby bar. Uspenskiý obama-oba aýlanyp, türkmeniň halk saz gurallary, bagşylary, sazandalar hakynda maglumatlary ýygnapdyr. Şonda tagtabazarly, özem saryklardan bolan Garly bagşydan, Garly bagşy Soltanowdan, ýagny Soltan tüýdükçiň oglundan soraýar. Eger-de eliňden dutaryňy alaýsalar, Näderdiň? diýip soraýar. Şonda Garly bagşy Uspenska näme diýip jogap berýär? A. Gynanardym. B. Begenerdim. C. Aglardym. D. Ölerdim. Örän köp ýyldyzlarymyz gepleşige gatnaşmakdan ýüz öwürýärler. Olaram näme, şol sowallaryň kynlygyndan kösenýärler. Şony bilmesek, tomaşaçylar bizi ýazgararlar diýip pikir edýärler. Ýörite indiden beýläk şu soraga bilmedo diýip ýazgarynmajak sowallary, soraglary taýýarladym. Indi şuny bilmäniň bilen ýazgarjaklaryň özüne gyzykly bolýar. Ýo, aslynda öňki sanlaryndaky, sanlaryňyzdaky soraglary bilmänlik üçin ýazgaryljak bir soragyň jogabyny däl. Onda-da näme şol muşdaklary birhili, aý şunam bilmedo diýip, näme edýärin, näme edin diýip, Aýdan biziň ýyldyzlarymyzyň esasy ýalňyşyna hemme kişä ýaranjak bolýar. Sazyň aýdymyň taryhyna öwrülmegi üçin hem adamlar näçe ýyl okaýar-a? Okamaly, ol aýratyn hünär-de. Indi şu taýda Garlybaş näme diýip jogap berendir öýdýärsiňiz? Gynanardym, begenerdim, aglardym, ölerdim, eliňden dutaryňy alsalar. Ölerdimdir. Ölerdimdir.
Meň pikirimçe.
Menem şu maňa şu pikirde. Jogap, Ýalňyş diýsem bilbil gynanar. Jogap dogry. Hakykatdan-da Garly bagşy elimden dutarmy alsalar gülerdim. Sungat diýen zat şeýle bir zat. Oň üçin. Gülerdim diýýär. Ol Yunus Bens şo taýda ýazýar-da, türkmeniň bagşylary, sazandalary üçin diýýär, bu sungat şeýle bir uly bir derejäni, uly bir zady aňladýar, ol ömri bilen, olaň ömri bilen deň. öz ömürlerine deňeýärdi ýa da gaty Şeý diýenligi üçinem şo waka şu gün arada gelip ýetendir-dä. Giden bir simfoniýa diýer-ä dutar çalýar. Birinji tapgyryň üçünji sowaly Myrat uga siz üçin şeýle. On dokuzynjy asyryň birinji ýarymynda sarahsly Döwletdurdy tüýdükçi Eýranda bolanda Eýranyň şasy ony alyp galmak üçin, ýagny köşgünde alyp galmak üçin näme etmekçi bolupdyr? Aý her zat etsede galmandyr-da, ata watana dolanmak isläpdir. Ýöne Eýran şasy bir bir zat etmekçi bolupdyr, şeýdibem artga almakçy bolupdyr. Dört wariant bar. Tussag etmekçi bolupdyr. B. Gözüni oýdurmakçy bolupdyr. C. Elini kesmekçi bolupdyr. D. Öldürmekçi bolupdyr.
Harby tüýdükçi ýazýar. Tüýdükçi.
Meşhur tüýdükçi bolupdyr. Ýöne Uspenskiň eýýäm döwründe ýok eken-de, Uspenskiý eýýäm şol döwrüň tüýdükçilerinden bu wakany öwrenipdir, bu wakany eşidipdir. Şol döwrüň tüýdükçileriniň halypasy eken. Şeýle gowy çalýan eken, Eýran şasynyň göwnüne ýarapdyr bir gezek köşkde çalanyna. Şony alka aljak bolup, halas-serpaý ýapjak bolupdyr. Garaz, her zady yrjak bolupdyr, olam yrylmandyr. Iň soňunda şa näme etmegi ýüregine düwüpdir. Eli bolaýsa. Tussag etmekçi bolupdyr, gözüni oýdurmakçy bolupdyr, elini kesmekçi bolupdyr, öldürmekçi bolupdyr. Çedir öýtgen men-ä bilemok. Elini kesmekmi?
Çe elini kesmek. El kesmek ýaly bolup dur bilemok. Elini kesmek. Logiki pikirlenip görüň.
Logika şol. Sebäbi tussag etse-de o çalar. Gözüni oýsada-da çalar ol. Eýtmez, beýtmez, çaldyrmaly-da şony. Hawa, çalar ol, baryp.
Çaldyrmaly şony köşgünden alyp galyp. Ýok, ol köşkde galmak üçin diňe neme, elini kesmekden gorkar, başga zatdan gorkup bilmeýär. Sebäbi elini kesse çal bilenok-da. Eli kesilen tüýdükçi şa üçin nämä gerek? Hä?
Eli kesilen tüýdükçi kime gerek? Anana, şo, menem şo, şo nemeden pikir edýän. Ol alyp galmakçy bolupdyr.
Sorag ýalňyş düşünýäs biz şumaň. Ýok soragdy ýok alyp galmakçy alyp galjak bolup şol gorky bilen gorkuzypdyr. Ýok gorky bilen gorkudanok. Hä. Hä plan ederin psgazan eden däl. Men düşünmedim men soraga. Ýok plan eden psgazan gorkuzmandyr. Ýöne öz öz şeýtmekçi bolupdyr. Şeýtsem şol galar diýip. Ýok ana men hem şony diýenna. Galdyrmak üçin elini. Tyssaw etmeli onda. Ol ýekeje gorkýan zady el kesilmek. Tüýdükçe. Ýok.

Sen şuny galmasaň men elin keserin diýýär. Aýdan ýok ony şeýdin şeýderin diýip aýdan ýok ony. We hä.
Sen galmasaň a başyny kesýän we öldürseň. Galan iki jogap bar men düşündim iki jogabyň haýsyny etsede bolýar tutsa etsede çaldyryp bilýär gözüni oýdursadam. Çalmajak adam tutsa adam nädip çalsyn. O şu menem şonda meňki dogry. Meňki dogry bolýar. Haýsy biri dogry. Eli kesilmeli. Ýöne hakykatdanam ýa-da tutsak ýa-da gözüni oýdurmak. Haýsam ola biri dogry.
Ýagny mekrinçe elini kesdirmek. Gözüni oýdurmakçy bolupdyr saýlaýyn men. Şony saýlaýjakmy? Şeýlelik bilen hem Myrat Öwezow sen ýeňiş gazandyň. Döwletdurdy tüýjükçiň gözüni oýdurmakçy bolupdyr. Şu gözüni oýdursam, kör bolar, watanyna gitmez, meň ýanymda galar, köşkde galar-da çalar diýipdir. Munam Döwletdurdy tüýjükçi bilipdir. Soňam ýörite bir ýaňky ahunlaryň, dini wekilleriň jemlenýän ýeri bolýar-da, hanaka diýýärler derwüşleriň. Şoňa girip, şo taýda bukulyp gezipdir. O döwürler şoň ýaly bir ýaňky hanakalar bolýan eken. Şol çäge girdigiň hiç kim hiç zat edibilmeýär. Patyşa-da şoň içindäki adamy baryp öldürip bilmeýär, jezalanyp bilmeýär. Çeýip şo taýda geldim, soň eýdip-beýdip ata Watana aralaşypdyr. Gutlaýan onda. Hawa, gutlaýan.
Gutlaň bolmanam diýip. Birinji tapgyryň, birinji tapgyryň dördünji sowaly Bilbil siz üçin şeýle. Öwezgeli Tekäýew, halypa Öwezgeli Tekäýew öz ýatlamasynda, o öz ýatlamasynda aýdýar. 1962-nji ýylda filarmoniýa işe gelýär. Maşgalaly, ýetde-gütde, jaýam kireýine alnan. Aýlygam ýetmiş manat eken. Aý, gaty kösendim diýýär-dä. Gaty kösenipdir. Ahyry bir halypa bagşy öňünden çykypdyr-da, Inim, sen gaty kösenýäň öýdýän we birki sany aýdymyňam bar. Näme üçin ony kabul etmediler? O döwürler aýdym Tabşyryp bilseň şol aýdymyňa ýa galam haky berilýän eken. Alyp gitdi meni diýýär, öňüme düşdi diýýär, alyp gitdi diýýär, barybam diýýär, kabul etdirdi diýýär aýdymlarymy diýýär. Sekiz ýüz manat berdiler diýýär, ýetmiş manat aýlyk alýan adama sekiz ýüz manat berdiler diýýär. Aý, giden zat aldym diýýär, meski aldym diýýär, öýüme goş aldym diýýär. Indi şol halypa kim? A. Magtymguly Garlyýew B. Pürli Saryýew Ç. Sahy Jepbarow D. Orazgeldi Ylýasow Ýara Magtymguly Garlyýew ýa Pürli Saryýew ýa Sahy Jepbarow ýa-da Orazgeldi Ylýasow kömek edipdir. Altmyş ikinji ýylda. Hawa.
Orazgeldi Ylýasow aga aňyrrakda bolaýmasa.
Muny bilmeseň-ä kakaň käýärdi aňa. Ýok, bu sorag aýdýan-a. Hökman bilmeli sorag däl, şuna bilmedigiňi gyzykly maglumat hökmünde getirýäňmi? Orazyly Ylýasow Sahy Jepbarowdan hem aňyrda. Ol oňa kömek etmegi mümkin bir wagtda. Näme üçin Orazyly Ylýasow Sahy Jepbarowdan aňyrda? Ýa döwürdeşmikä nädip?
Indi kimdir öýdýäň?
Pirli Saryýew, onnoň. Magtymguly Garlyýew. Magtymguly Garlyýew-a däldir. Ýok. Näme üçin? O kömekçi adam däl ýa? Ýok, o Ony men tanayaryn. däl bolaýmasa Magtymguly Garlam irräge. Sahy Jepbar däl ol. Döwürdeş-ä. Öz döwründe Magtymguly Garly gowy aýdýarmy ýa Sahy Jepbar gowy aýdýarmy ikisi bäsleşdirilen bagşylar-da. Sahy Jepbarow bolaýmasa. Sahy Jepbarow bolaýmasa diýýä. Şeýlelik bilenem mähriban adymlar Bilbil Ýene-de tötänden ýeňiş gazandy. Berekella. Sahy Jepbarow. Aýdanymda soňam şol filarmoniýada, Sahy Jepbarow filarmoniýada kän. Men Magtymguly Garlyýew diýersiňiz öýtdüm. Näme üçin diý, Magtymguly Garlyýewiň asly kakaly-da. Öwezeli Tekäýew hem kakaly. Ýok, ony bilemok.
Hawa, onda şo öz obadaşyna kömek etjek bolupdyr diýip, şony sal saýlarsyňyz öýtdüm. Filarmoniýa gelenini diýdiňiz-ä ýaňy. Men şondan biraz. Birinji tapgyryň dördünji sowaly. Myrat Öwezow siz üçin şeýle. Tüýdükçi Ärsary ussa Batyr ogly öz şägirdi Annaguly Saryýewe dört sany nesihat beripdir. Indi bulam Uspenskiýiň ýaňky kitabyndan, Türkmen taryhy kitabyndan gelýär. Birinji öwüdi öz şägirtlerine elmydama öwüt berýän eken-de, esasanam Annaguly Saryýew diýilýän tüýdükçiden ýazyp alypdyr Uspenskiý. Birinji, hiç haçan halkyň göwnüni ýykma. Ikinji, Her näçe az hem bolsa berlen muzd üçin Taňryýalkasyn aýt. Bilgeşin şu käbir aýdymçylar eşitdim diýip. Gataldyp aýdýan. Üçünji, özüňden gowşak tüýdükçi bilen saz çalyşmagy kiçilik bilme. Dördünji nesihaty näme? Indi şu dördünji nesihatynyň hem dört wariantyny berýän. A. Ogurlyk etme. Be. Ýalan sözleme. Çe. Kişini urma. De. Köp gepleme. Ogurlyk etme, ýalan sözleme, kişini urma, köp gepleme. Ärsary ussa Batyr ogly öz şägirdi Jogap soraglarda ilki bilen göwnüme ýaramaýanyny kellemiň içinde aýyrýan-da. Hawa, göwnüňe ýaramaýany aýyr. Ogurlyk etme, ýalan sözleme, kişini urma, köp gepleme. Kişini urma bilen köp geplemäni aýyrýan men. Kişini urma bilen köp geplemäni aýyrdyň. O däl. Ýalan sözleme bilen ogurlyk etme galýar. Ýalan deň däl, giňräk bolýar ikisem.
Ýalan sözleme bilen ogurlyk etme. Ikisem kän gowy zada däl welin ýöne ogurlyk etmekden hem ýalan sözlemek has gowy däl ýaly bolup dur birhili. Şeýlemi? Sebäbi men ýaman gaty ýalany halamok. Ogurlyk etmek gowy bolmy? Oda gowy däl welin
ogurlyk etýän adamy belki düzedip bolar ýöne ýalan sözlemek bir hili häsiýet bilen baglanyşykly ýaly durdy ýa ogurlyk etýän. Emma jaý ýerinde ýalan ýagşydyr diýýä.
Ýok men ýalan sözlemegi Ýalan sözlemegi saýlaýan. saýlaýan.
Onda Ärsary ussa öz şägirdine hiç haçan halkyň göwnüni ýykma, hernäçe az hem bolsa berlen muz üçin Taňryýalkazyny aýt. Özüňden gowşak tüýdükçi bilen saz çalyşmagy kiçilik bilme. Indi kiçilik bilýän ekendim-le şo döwürler. Dördünjem, ýalan sözleme diýip. Şeýlemi? Şodur öýdýäňmi? Durante.
Beýtme.
Ýalan sözleme diýýäňmi? Şeýlelik bilenem, Myrat Öwezow, siz. Begendiräý-dä. Siz örän ir begenip başladyňyz.

Hiç haçan Men hiç haçan Myradyň nerwsini oýnamaryn.
Nerw ors söz bolýar indi. Söz berýän diýdim men agam.
Öýde diňe şol hojaýyn bolar.
Elbetde.
Elbetde. O hakda şübhe ýok. Men hiç haçan Myradyň nerwisini oýnamaryn. Ine, ýalňyş ýok. Men seň aladaň edýän. Ýok. Ol aladaň üçin sag bol. Şu ýazgyny saňa berjek. Bolunjak erbet dälmi?
Myrat jan, şuny getir. Hawa, alyp goý sen.

Bu aýdym diňleýjileriň göwnünden şübhesiz turar.
Aý şu şübhede ýalňyş aýy maňňa. Dur bulaşdyrma.
Şübhesiz turar.
Bal. Ha.

Bilbil, Myrat Öwezowlar bäşlik alandyklaryny subut etdiler. Biz bolsa gepleşigimiziň birinji tapgyryny tamamlaýarys, biraz wagtdan ikinji tapgyrymyza başlarys. Ikinji tapgyryň birinji sowaly Bilbil siz üçin şeýle,

Repedi diýilýä jogap dogry. Berekella. Ikinji tapgyryň ikinji tapgyryň birinji sowaly Myradowa siz üçin şeýle. Haýsy daýhan birleşigine Şükür bagşyň ady dakyldy? Şükür bagşy daýhan birleşigi. Şükür bagşy daýhan birleşigi. Şükür bagşy daýhan birleşigi. Daşoguzda bolaýmasa.
Daşoguzda bolaýmasa? Meň pikirimçe.

Şükürbaşy daýhan birleşigi haýsy daýhan birleşige berlen at? Şükürbaşy haýsy daýhan birleşige berlen at? Haýsy obada ýerleşýär? Haýsy obada ýerleşýär?
Bilýäňmi? Şükürbaşy obasy. Welaýatyny aýtsaň? Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda öz. Obanyň adyny bilýäňizmi? Obanyň adyny bilýäňmi?

Aşgabat, Mary ýolunyň ugrundan, Duşagyň deňinden geçýäs. Hiç üns bermändir nam. Duşakda ýaşap geçenmi Şükür bagşy? Hawa. Ha, indi bilýän.
Şu Duşak, şol Şükür bagşy daýhan birleşigi şol. Boldy. Jogap dogry. Dogry. Ikinji tapgyryň ikinji sowaly üçin şeýle. Tapmaça. Adamsy aýalyna tabşyrýar. Şeýle bir nahar bişir diýýär. Dört gap duz guý diýýär. Ýöne şo bişiren naharyň duzsuz bolsun diýýär. Dört gap duz guýansoňam duzsuz bolsun diýýär. Aýaly hakykatdanam oň diýşi ýaly bir tagam bişirip berýär. Adamsy şo tagamy iýende duzsuz bolupdyr diýip ýene duzlap iýýär. Näme bişirip beripdir? Duzsuz bolupdyr diýip duzlap iýýär ýene-de. Dört gap Duz guýýar, hawa.

Murad ýumurtga gaýnadyp bermädiňiz öýde. Indiden başlap öýde her gün. Kän gaýnadyp berýärdiler ýumurtga. Ýöne suwuna duz atylýany bilemok. Murad Öwezow ikinji tapgyryň ikinji towalysy üçin şeýle. Göroglyny okadyňmy? Göroglyny bilýäňmi? Görogly epasyndan şeýle bir towal bar, Görogly şadessanyndan. Görogly Agy Ýunus perini düýşünde görýär. aşyk bolýar. Almaga barýar. Şonda Aga Ýunus periniň ýanynda oturan bir kempir Görogla Aga Ýunusy bermejek bolýar. Aga Ýunusy netinden dändirjek bolýar. Aga Ýunus Göroglany içjek bolýar. Aý, adamzadyň pylanly adam bardyr, pylanly adam bardyr diýýär. Aý, oň, oňňuda ederin, oňňuda ederin diýýär. Ahyram adamzadyň pylan zady etmesem bardyr diýýär welin, Aga Ýunus oturýar, gitmän. Şonda Görogly beg söz berýär şo zady etmejekdigine. Şonda Aga Ýunus peri razy bolýar-da, Görogly bilen gaýdýar. Görogly Aga Ýunus perä näme diýip söz berýär?
Kitap okamadym, ýöne teatrda işlänim üçin şu teatrda Görogly sahnalar bolýar-da, göz öňüne geçýär, ýöne Şo sahna hiç ýadyma düşmedi-dä. Režissýor o sahnany goýanam bolmagy mümkin. Ýa-da goýmady. Ýa-da meň ýadyma düşenok. Jogaplar ýok-a munda. Munda jogaplar ýok ikinji tapgyrda. Durmuşy so söz berýär. Hawa, durmuşy.
Durmuşda da.
Häsiýet boýunça bir zat. Häsiýet boýunça däl. Plan zat etmerin diýýär. Hawa, plan zat etmerin diýýär. Täze kempir diýýär-de, adamzanyň plan zat etmesem bardyr diýýär. Aý, oň bilen oňşaryn diýýär agybymyz. Ýok, Ondan kempir aýdýar ýene-de, adamzadyň plan zat etmesem bardyr. Aý, oň bilenem oňşaryn diýýär. Ýöne adamzanyň plan zat etmesem bardyr diýýär welin, oturýar, Men şony etmerin diýýär. Görogly. Indi zenanlaryň ýanýoldaşlaryndan iň uly bir hili kellesine getirýän zady biwepalyk ýaly bir zat-da. Şoňa meňzeşräk bir zat. Menem şoňa meňzeş bir zatdyr öýdýän. Biwepalyk. Menem şeýle pikir etdim içimden.
Iki sany aýal alar öýdýän ýaly bir zatmy? Şomy, dogrumy? Üstünden bardy. Ýe. Üstüne aýal alaýmadam bardyr adamzadyň diýýä welin awunyp ýeri oturýa. Görogly beg aýdýa üstüňe aýal almaryn diýip söz berýä. Şondan soň awunyp beri Görogly bege razy bolýa. Şeýdibem bagtly durmuşda tä ykbal olary ölüm bilen aýry salýança ýaşaýarlar. Şoň ýaly. Ikinji tapgyryň üçünji sowaly siz üçin şeýle. Geografiýadan. Dünýäň iň beýik dag gerşiniň ady näme? Dünýäde iň beýik dag gerşiniň ady. Gimalaý.
Ýok, Gimalaý daglarynyň ýöne ady. Dag gerşi. Gerşiniň ady, hawa. Gimalaý dagyny bilýän, ýöne gerşini bilemok.
Sorap, jaň edip bolanokmy içiňden? Geografiýa.
Instagram.

Hawa ýaňky gepleşikde hawa. Serediň bir soragy bar dünýäň ýüzündäki dünýädäki iň Beýik dag gerşi. Dag gerşi. Dag gerşi. Gimalaýa dagynyň bir gerşi. Yzýaky üýtgemedik bolsa neme bolmaly jomolan guma. Jomolan guma. Gimalaý dagyň jomolan guma gerşi. Sawa. Aýak üstündäki ensiklopediyam bu. Dostumdyr dostum. Berekella. Berekella sag boluň. Sag boluň.
Jamal unutma.
Bolýar.
Dogry. Ýa Muhammede minnetdarlyk bildirýän pursatdan peýdalanyp. Ýa Muhammed biziň maşgala dostumyz we meniň iň gadymy, iň köne dostum ýa Muhammed. Ikinji tapgyryň üçünji sowaly. Dünýäde iň çuň köl haýsy köl? Dünýäň iň çuň köli.

Ýöne göni şo wagt Google-a girip gözleseler-ä bilerler ony. Şondan bilýärler-dä olar. Jogap bermek wagtalmasa. Mähriban agzalar, ine biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň on ikinji sanyny ýazgy edip otyrys. Meşhur aýdymçylarymyz Bilbil, Myrat Öwezowlar bu gün myhmançylykda. Ine şu wagt Bilbile şeýle bir sowal düşdi. Temperatura ölçegi bolan Selsiýni hödürlän alymyň ady näme? Eger kömek edibilseňiz.
Garaşda oturdym näme bilýänçä. Häzir derrew bilerler. Selfini hödürlän alymyň ady näme? Eller görünýär, smaýlikler görünýär, salam aýdýarlar köp köp, ýöne entek jogap ýok. Kim ýeňdi diýip sorap otyrlar-a. Temperatura ölçegi bolan selfini hödürlän alymyň ady näme? Ine Bridgestone dogry jogap berdi. Selfi Soň yzyndan Maks Noller King, Anders Çelsi. Şoň adyna hormatymy dakyl et Çelsi diýäýmeli. Köp sag boluň. Sag boluň. Sag boluň, minnetdar.
Bilmeseň bileňokda Mergen aga. Ine şeýlelik bilenem Anders Çelsi diýen şwed alymy hödürleýär, şoň bilenem şoň familiýasy dakylýarda. Ikinji tapgyryň dördünji sowaly Myrat Öwez siz üçin şeýle.

Ýedi diýmek, september, ýedi. Ozalky hasap boýunça ýedinji aý eken. Şonuň üçin hem ýedi diýmegi aňladýar. September, Atda. Şu badam dokuzynjy aý bolup dur. Hawa, şu badam dokuzynjy aý bolup dur. Soň. Ony dört sany jogap edip içine salaňda-da bilmezdim men. Pikir edip durdum. Ikinji tapgyryň soňky sowaly, bäşinji sowal. Bir goşgy. Türkmençe näme bolýar?

Näçinji perdesine Şirwan perde diýilýär? Ýedinji perdesine Şirwan perde diýilýär. Biziň on birinji sanymyzy gördüňmi? Hawa.
Näme üçin şu gaýtalap berýänligi pikir etmediňmi? Şu sowaly. Mähriban tomaşaçylar.
Dur, dur, pikir edene. San gerek, görmek gerek.
Mähriban tomaşaçylar. Bu sowal 11-nji sanymyzda da berildi. Ýöne Uspenskiň kitabynda şeýle bir maglumata gabat geldim. Dutaryň soňky ýedi perdesine Şirwan perde diýilýär diýen maglumata gabat geldim. Soňra bir halypa mukamçy kompozitorlaryň birine jaň etdim. Dutarçy, mukamçy kompozitor. Adyny aýtmaýyn. Olam O ýedinji perde, ýedinji perde diýdi. Şeýden gepleşige goşduk muny. Goşduk we tomaşaçylardan Hatlar gelip gowuşdy maňa, Agam siz ýalňyşdyňyz, ýedinji perde däl, pylan perde biz okadyk, ýene etdik. Soň başga birnäçe bagşydan soraýan, köpüsä bilenok. Sebäbi ol gadymdan gelýän ýörelgeler-dä. Soňundan men ýene täzeden şol halypa jaň etdim, Halypa, biz ýalňyşan bolaýmaly diýsem, Aý men onda bir işe baraýyn, göreýin şo ýerde bir neme suraty bolmaly diýip, onsoň iberdi, Aý pylan-a pylan, ýöne şol Ýedinji perdeden başlanyp galynanyndan soň näme-nämedi gümürtik jogap berdi. Ýöne ol ýedinji perde däl eken, häzir umumy perdeleri bir galyba salypdyrlar. Ýörite ýa suratlaram bar eken. Ýedinji perde däl eken-dä şu duan perde. On üçünji perdemi? On üçem-ä. Men dogrymy aýdaýyn agam, şu soragy bereňizdem on üçdir öýtdüm. Sebäbi Han bagşy Şirwan perda gally diýlende iň aýdymda kyn ýeri şu aşakdaky bar-a şeýle ýeri. Şo taýda aýtmak kyn da. I şo taýda aýdan wagtam iň aýdym üçin gyzan wagty. On ikinji perde kiçi Şirwan, on üçünji perdede uly Şirwan diýilýän eken. Soňky perdeleri Şirwan perdeler diýilýän eken. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly Uspenskiň kitabynda birnäçe başga-da maglumatlar getirilýär perdeler barada. Şu wagt bilen deňeşdirýän ol düýbünden gabat gelinok. gabat gelmeli. Belki her etraplarda ýa welaýatlarda aýratyn bolan bolmagy mümkin. Soň bir ýere toplap, aýratyn şuň ýaly bir netijä gelinen bolmagy mümkin. Jogap dogry, hakykatdan da dutaryň soňky perdeleri. Indi on üç diýdiňiz-ä, on üçem şirwan perde, on iki, on üç şirwan perdeleri. On üç.
On iki kiçi şirwan, Ony taryplap Watanymyň ýagty geljegin, Ol Şirwan perdäňe galsana bagşy. Berekella.
Ine şeýlelik bilen hem mähriban adamlar gepleşigimiziň ikinji tapgyry tamam boldy. Birneme wagtdan soň biz üçünji tapgyrymyzy başlarys.

Undup bilermi?
Mähriban adamlar, biz gepleşigimiziň üçünji tapgyryna başlaýarys. Myrat, Bilbil, e, üçünji tapgyrymyz gadymdan gelýän, ata-babalardan gelýän atalar sözleri, nakyllardan ybarat. E, Paýhas çeşmesi atly kitapdan alnan e, suratlar bar, iňlisçe sözler bar.

Il.
Indi şoňa üns bermeli. Il diýmek şo, il. Il. Pull out. Pull out. Out daşary manyny aňladýar. Çykmak, ha? Hawa.
Surat. It bar. Hemem gözýaş bar, dogrumy? Hawa.
Il
çyksa, ilden çyksa näme diýmek?

To dress.
Onda näme mata örýär çotaýda? Keteni. Keten. To dress, keten. O kim? Ýagşy.
Kim ýagşy?
Ýagşy, ýagşy. Keten, ýagşy. Tudaý, näme? Görýär, soň suratda watan.
Tudaý, watan.
Indi to dress bilen tudaýy bilmeli. To dress. Keten näme edilýär? Tikilýär, geýilýär.
Geýilýär.
Hawa. Geýmäge.

Aty bilen. Aty bilen. Aty bilen.
Village, village. Village näme?
Molla gara palçygy diýä. Hawa, molla gara indi şu taýda ýokarda-da ýazylypdyr ha, gara deň gara. Aşaky tagta kesip duran beki.
Ýanyna beti. Hawa. Village.

Abat Ussaly oba abat. Ha, abat.
Tüweleme, birinji gezek eşitýäs ony ýaly. Indi bu. Indi ýaňky il, il. Il, il, il. Indi sygryň suraty barda ýaýyň içinde bir zatlar görkezilipdir. Iki, ikiýe deňdir a. Iki, i.
Ikinji i deňdir a. Sygyr diýeňdäki ikinji i-ni a öwürmeli diýýär.
Il ile sygar, il ile sygar, öý öýe sygmazmy? Hawa, öý öýe sygmaz.
Il ile sygar, öý öýe sygmaz diýýär. Ana onda boldy, şunda tamam boldy. Umuman erbet däl. Ine şeýlelik bilen hem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on ikinji sany tamam boldy. On ikinji sanymyza gatnaşan aýdym-saz sungatynda mynasyp jübüt Bilbil, Myrat Öwezowlara öz minnetdarlygymy bildirýän. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun, çagalaryňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun. Öz tomaşaçylaryňyzy, muşdaklaryňyzy täze-täze aýdymlaryňyz bilen begendirip duruň. Mähriban adamlar, meniň YouTube kanalyma, Instagram sahypama goşulyň. Özüňiziň wideo soraglaryňyz bar bolsa, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokat kom mail salgymyza, ýagny elektron salgymyza ýazyp ýollap ugradyp bilersiňiz. Ýeneki sanlarymyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň, saglyk görüşeliň!